Pendent tres jours, un molon d'animacion fuguèt organizada. Li podrem pas citar toti, mas tant per enfants coma per adults n'i aguèt per toti li gusts, films, contes, cants, concèrts, ballet, i mancava pas.

Aquí subretot per per prepausar de un atelier de de gravadura per per per lei tròlle per lei parents per i a pas d'age per venir i a pas besonh tanpau de de de saber dessenhar o de es un atelier de descubèrta la vitessa mulher de penso mulher de penso Per veire. Coucou, la dona. Ton nom, ton pichon nom? Alara, ieu soi Veronica Aurelia e me maini del canton d'Espitjós, onti se fa de bricolado, de coloratge, de lectura, en fin, los efants pòdon venir e fan çò que vòlon aquí, tot aquò per metre de color dins l'estivada.

E çò qu'arriba, qu'ei la pluja. E lo vent. Alavetz la plau e cernaia que se'n va cercar lo sultan a Bruges.

Alavetz, la prau es hèr naiv d'ensajor de caminar en debat d'aqueth parapluja. Mès la pluja vei ben!

Ala, s'es sul tauliern Macarel. Se n'i a encara que coneisson pas Macarel, vedèu qu'es per çò que son joves. Macarel existís dens lei 23 ans e doncos Macarel òbro per la difusiun de la lengua e de la cultura nòsta. per lo projècte e doncas coma podètz veire benlèu i a la causa occitana o causas estrictament occitas sus tot çò que fasèm e doncas sèm presents sus internet www.macarel.org dins de botigas trabalhant avèth de botigas per fèisser grossistas e doncas sèm tanben Sus de festrenals coma a lo Rodaros, a la Nòva Estivado que nos fa bravoment plaser de veire que i a un bam tarrible que la segonda edicion e ben deurió èsser en occapitad e òrts com a la còla dels benevòls que qu'an fait tot aquel trabalh bèl. Adoncòs me presenti, ieu soi, me dison, Evalina Oulés. E doncas après trabalhar pendent annados a Macarel, a lo Rodaro soi retirado en Tiurillo e doncas soi passado a Benevòro e doncas me atudi per difusir tot çò que nos agrada e que doncas es ligat a la lenga e a la cultura nòstras. L'ostal Jambudou a creat un bèl decòr per un conte. Musicta. Ma, l'an passat, i a un òme que s'apèla Pascal Marconato, que le coneisses, que decidèt de se sarrar de l'òbra de Montaire, per çò que. Es un cantaire que deu grup Masc, ja que cantava l'òbra de Giòrgi Grosu, cal dire, fa dempuèi longtemps que Pascal s'inspira de son òbra. Eo, per çò que an començat amé lo grup Masc. Me sovene d'una causa. Lo va far frissar li peus e la testa. Anima! Anima! Dont e mon paire es sortit? I avié una fèsta. Dins la carrièra i avié de. I avié lo grup Masc, donc Pascal, e passavo tot aquò dins la carrièra E aviem fai un grop que se disie Grato Camin, Grato Camin, que presentave los espectacles de carrièr e li. Et voilà, maintenant le groupe Great Camin! Ha ha ha! Vaquí de francés modèrn! Voilà, donc nos a fa. E aquí lo Pascal a fa viure li tèxte de mon paire e a contunhat. E l'an passat, en novembre, Avèm organizat çò que se diu li rescontre Jorge Gros e aqueste an encara que ven, en novembre, i aurà li segond rescontre d'aquí. E pièi ai trobat l'an passat, ai trabalhat eme Daniel Olive, l'as conegut Daniel Olive, non? Es un estudiant de l'universitat de Montpellier qu'es a la retirada, eh? Es pas un jovenòt. E el a trabalhat sus l'òbra de mon paire e aquestan, Fa un doctorat sus l'òbra de Georges Grosz. Donc, avèm trabalhat amb el e avèm sortit un libre que se ditz Le camin de Michèu Lardy, l'an passat. Uèch conte, uèch conte que mon paire avi escrit, que l'eròi n'es lo Michelou, un dròlle un pauc fantasirós, un pauc tarabastier, enfin. E. An decidat de sortir aqueste an aquel libre totjorn eme e ditz-moi, Martine Prevot. Martine Prevot que serà amb nosautres a cinc auras aquí a platèu de RDotan e Ràdio Languedoc. E es presenta sul salon aquí. E lo decidit de la cobertura? Ah, b'es lo paire que lo faguèt, un paire pintrava.